Сәлам җәмәгать! Бүген безнең бишенче июль, сәгать сигез дә утыз. Икенде җитте инде, әби әйтмешли. Һәм мин җәяү тәпи-тәпи алабугага юлга чыктым. Бу минем бер ун ел элек башка килгән бер фикер. Мин Чаллыдан алабугага барырга тиеш ием, Чаллының икенче очыннан диярлек кырык дүртенче комплекстан. Хәзер андый мөмкинлек юк, шулай диик. Шуңа күрә бүген без Суровкадан алабугага юл тоттык. Безнең бүген 29-30 градус чамасы җылы булачак. Күк йөзе аяз, мощный булачак, мощный. Үтәсе ара чама белән 31 километр. 31 километрга мин чыдарга тиешмен дип уйлыйм. Бу проблем булмас дип уйлыйм, әгәр дә аяк берәр нәрсә эшләмәсә, шаровыйлар шыкылдамаса һәм табан төшеп калмаса. Үзем белән 2 литр су алдым, ашарга бернәрсә дә алмадым һәм алмаш киемнәр алдым инде, теге барып җиткәчтән душ кереп, аннары соң киемнәрне алыштырырга, чиста кием киергә. Шул менә бөтен булган әйбер. Әлегә күренешләр менә шундый. Менә Суровка дачалары монда өстә. Һәм карап торамаймы, бер кеше дә юк. Урамнар буп-буш. Кешеләр әле һаман йоклап ята. Бүген безнең якшәмбе. Җәмәгать тегендә дә менә ике мичкә тораймы? Монда да менә асты тишек, тишкәннәр, кискәннәр, җил уйнасын өчен. Ләкин беләсеңме, проблема нәрсәдә? Чүбеңне болай гына җиргә куйсаң, аны этләр талып эштән чыгарып бетерә. Каргалар тишә дә тарата. Һәм инде асты тишек икән, этләрнең башы сыярлык тишек бар икән, карга керерлек икән, нәрсәгә мичкә тотарга, әгәр дә ул тишек икән? Кемнеңдер баганасы төшеп калган монда. Төнлә күрмәсәң, тегермәчең турая инде, багана кебек булачак. Минем әле бу тирәләрдә бер тапкыр да булганым юк. Кичә харитадан карадым, нокталар куеп маршрут төзедем, каян барырга, нәрсә, ничек эшләргә дигәндәй, чама белән булса да инде. Чытырмалык аша чыксаң, монда тагын бер басу юлы булырга тиеш. Ул басу юлы менә шулай иттереп тегендә трассага чыга инде. Трассага чыккачтан БСИга хәтле барып җитәбез Алла теләсә һәм анда берәр нинди тротуар булыр дигән өметтә. Монда инеш булса кирәк. Сикереп чыга алырбыз микән? Смертельный номер кемә эшли. Оба! Булды. Һәрбер нинди дә өмет юк минем монда чыкмаска. Телефон очты. Очты, очты, күзлекләр очты. О! Сикереп чыктык. Суга ләктәз генә аяк. Ярый, нормаль. Булды Аллага шөкер. Менә басу юлы рәхим ит. Чыктык, җәмәгать, трассага. Һәр юлның теге ягына чыгарга исән генә. Тулы комплектацияда. Теге якта юк. Бу якта еракта. Тузанын исни исни әйме, тавышларын тыңлап, төтеннәренә батып, барып җитәргә кирәк. Бесыйга хәтле. Җәмәгать, үткән ел менә монда, нәкъ менә монда, май аенда, менә шунда чәпелешеп, менә шунда килеп туктадык без икәү. Бер Новотроицк кешесе белән авариягә эләктем инде мин монда, кыскасы. Менә тегеннән үк башланды ул безнең чорыркка кем әйтмешли. Шунда килеп җиткәч кенә ике тапкыр бәрелештек тә, шулай. Ышкыштык та инде шулай диек. Җиңелчә генә икебез дә менә монда килеп туктадык аннары соң. Өч сәгать шунда гаи көттек, әйме. Бу кич белән иде, җомга көн. Теге эштән кайткан вакыт, ашыйсы килә. Хатын миңа ашарга җибәрде, мин рәхәтләнеп ашадым, эчтем. Миңа по кайфу, мин ятам күккә карап, җыр тыңлап. Теге кеше тора, машинасыннан бер керә, бер чыга. Котырына инде теге. Аның өендә кунаклар көтә икән. Ул машинасын кичә генә алган, бүген инде авариягә эләкте. Өй тулы кунак, ди. Бүген машина юарга килгәннәр иде, ди. Әйтәм, ник соң алайса шулай кискен йөрисең алайса, яңа гына машина алгач? Әй, ди, мин, ди, сине өйрәтмәкче идем, ди. Әйтәм, өйрәттең инде, катырабызмы, әйтәм, икәү. Вәт, җәмәгать, юл тулы хәтирә, дөресен әйткәндә. Кем әйтмешли, аяк озын булгач рәхәт. Кем өрә соң? Салам! Хоу-хоу-хоу-хоу! Жәмәгат бу шыгар инде астына, әйме? Ә юк, тегендә койма бар икән, нормально. Лагманная хәләл дигән бу эшләми ахрысы, монда кереп булмый. Әллә ял көннәре эшләми шунда? Гомумән, җәмәгать, мин бик аңлап бетермим, не өстәмә дип кафе ял көн эшләми. Безнең икенче кафе бар, Әссәлам дигән. Менә монда шундук уңга борылуга, бераз баруга. Татнефтьтән соң ул да ял көннәре эшләми, бәйрәм булса эшләми, шул теге эш көннәрендә генә эшли. Ни мәгънә? Эшләй бит инде ял көне, ял көне дә кеше йөри бит инде. Менә мин йөрим бит. Менә миңа кирәк. Ник менә шунда миңа дип эшләмәскә, яме. Шым диле. Аңламыйм. Бу юлдан беренче тапкыр барам мин. Монда әле йөргән юк минем. Туксан бишле, җитмеш биштә, утыз биш, туксан ике, алтмыш тугыз, җитмеш биш, газ, утыз бер. Менә бу элекке Хәбиб кафесы. Монда миңа бозылган карабодай саттылар. Бер тапкыр кердем дә шуннан соң, беләм, бер дә кергәнем юк минем монда. Шул беренче һәм соңгысы булды ул. Һәм шуннан соң ябылды да инде ул. Шул миңа карабодай сатканнар өчен яптылар да инде аны. Ә менә бусысында, җәмәгать, мин үзем сатып яттым. Нәкъ менә шунда. Менә монда үзем ясаган бер баскыч тора иде. Менә аннан бетонга алыштырганнар менә. Монда асфальт юк иде. Вакланган гына асфальт иде монда шулай җәелгән иде. Менә шунда утыра идем инде мин. Минем хәтта ютубта видео да бар, астарак. Мин анда 4G көчәйткеч ясадым һәм тегендә шәһәргә таба төбәдем аны. Шуңа күрә минем кайда эшләгәнне күрәсегез килсә, кереп карагыз шул видеоны. Монда да шулай ук кешеләр утыра иде, ләкин монда кафе түгел и монда чәчәкләр саталар и бер хатын чәчәк сатып утыра и. Юл уңаеннан табышка сугылып чыгабыз әле хәзер. Төшке ашка берәр нәрсә алабыз хәзер. Булка ише, шуның ише берәр әйбер. Бу кеше күп. Мин җиңа төшке ашка бер әйбер дә алмадым, әйме? Шуңа күрә банан һәм берәр булка булса ха, су белән эчәргә нормально булачак. Тик әллә ни авыр әйбер аласы килми. Алдым җәмәгать. Менә шундый перәник һәм ике банан шул җитәргә тиеш. Һәм берак утырып күләгәгә ял итәргә, аякларны ял итәргә кирәк. И миңа җәмәгать сәгать-сәгать ярым саен шулай утырып, аяк киемеңне салып, бер 10-15 минут ял итәргә киңәш итте һәм су эчәргә. Су кытлыгы булырга тиеш түгел. Дөресен әйткәндә, су гына җитми ул. Берәнди тозлы әйбер дә кирәк инде теге. Тимерләр, шуның шулар. Тир белән бөтен тозларың чыгып бетә. Мондый кыска аралыкта гына бернәрсә дә булыр дип уйламыйм. Кара, аяк эзләре кала. Теге песи курыкканда тәп ясар тирле юеш эз кала инде. Мин дә шуның кебек.

Аллаһның рәхмәт суккырлары әби эшли. Беренче 8 километр Аллага шөкер үтелде. Тагын бер 8 километр узсак, ГЭС күперенә барып җитсәк, күперне узуга, могаен шунда берәр кая урын табып, шулай ук ял итәрбез дип уйлыйм. Беренче юл буйлап менә шулай беренче юл ягалый бара торган булабыз инде. Сүз уңаеннан, минем монда да аварияга эләккән бар. Моннан икенче рәттән бер машина борыла, Рент Ровермы соң? Мин өченче рәттән борылдым. Бөтенләй иярсезләнеп, Прицеп белән, әле прицепны алганның беренче көне иде, өпер яңа прицеп белән өченче рәттән борылып, борылган вакытта Рент Ровер мине күрмичә, арттан барган прицепны шулай иттереп ләгешеп, менә монда уртадарак нәрсә икебез дә менә монда килеп туктадык. Һәм инде бер яктан без икебез дә боздык кагыйдәне, әйме, без икебез дә иң сул яктан, иң сул рәттән борылырга тиеш идек, ләкин ул уртадан икенче рәттән, мин бөтенләй өченче рәттән борылдым. Шуңа күрә ярар инде, мәйтәм, ярар. Шулай булсын, әйдә, мәйтәм, ДПСсыз гына килешик тә, риза булсаң, таралышыйк, мәйтәм. Шулай иттереп, ул миннән унике мең сораган иде, әйдә, мәйтәм, ун мең бар монда хәзер минем, шулай иттереп, тарткалашып, ун меңне биреп калдырып, шулай иттереп таралыштык без. Вәт, җәмәгать, шундый хәтирә монда, һәм инде. Монда бик зур хәтирә. Без монда гел киләек, әнә тегендә Бричка дигән кафе янында каршында. Шунда гел тукта идек. Машинага автостоп белән басып тора идек инде. Машина тотып, автостоп белән кайтып китә идек авылга. Ә монда килеп җитә идек, шулай ук автостоп белән тегеннән Сидоровкадан. 5 сум түләп, теге тимер бишлек түләп, нормаль акча, хәзерге бер 50 сум кебектер инде ул. Монда 5 километр өчен нормально. Болай иттереп машина белән килеп,

Җүнле әйбер түгел һәм мин моны хупламыйм һәм мин моны яратмыйм дөресен әйткәндә. Тышкы кыяфәтен генә китерәләр дә булды шуның белән. Менә бу конкретно капитальный була инде. Сез уңаеннан мин монда су барлыгын белми идем. Син кара. Бу Мәләкәс елгасы булырга тиеш. Суы бик әллә ни әбәдән түгел. Монда торбалар да бар аста, кара. Күренсә инде камерага ике торба бара менә шунда. Моннан мин тәгәрмәчләр алдым. Моннан дисклар алдым һәм көпчәкләр алдым. Һәм шунда җыйдылар аны, бортировать итеп бирделәр. Әйләндерделәр, әйләнгәндә үк кәкри иде, тыка-тыка-тыка-тыка килә иде. Кышкы көпчәкләр инде бу. Барганда шылт-шылт-шылт-шылт машина. Кайтарып тормадым, бәйләнешеп тормадым. Ярар, мәйтәм, кышка ярый инде. Җәмәгать күпергә барып җиттек. Менә монда элек ГАИ тора иде. Аларны олактырдылар. Артулы ике генә калды. Кемдер, кемдер анда капитальный үлгән. Ну, капитальный череп ята. Исе, хикмәт. Мөмкинлек булса, берәр матур күренешләрне шулай астыртын гына булса да төшерермен дип уйлыйм. Чөнки күпер өстеннән анда Шулманга, елгага бик матур манзара. Ну, икенче яктан хәтәр, чынлап та теге теләсә нәрсә төшереп йөри дип сорау да алырга мөмкиннәр. Менә мондагы өстәге Чыбыклар шытырдап тора. Ничә вольт икәнен белмим, әйтә алмыйм. Чәчләр үрә тормый әлегә, нормальный кебек. Поезд узганда күпер селкенә. Бу күпер ничек сынмыйдыр, белмим. Даңгыр-дыңгыр. Сыл кенә генә, мин сиңа әйтим. Күперне чыктык, бер генә проблема, аяк киеме кыса. Һәм таудан төшкәндә баш бармак терәлә дә, теге ну погодиныкы кебек тишеп чыгардай дәрәҗәгә җитә. Аяк киеме бик уңайлы түгел шул. Монда сыерлар рәхәтләнеп, нәкъ күпер кырыенда. Так, җәмәгать, сәгать 11:42. Һәрберәр нинди урманлыкка кереп, тыныч кына күләгә җир табып, ышык җәелеп, ял итеп, су белән прәнкә ашап, җәелеп китәсе. Ачлык сизелә башлады. Арыганлык шулай ук бераз сизелә. Хәзер 15 километр ара үтелде. Болай тоташ бер чыгуда алай йөргән юк минем. Әкрен-әкрен дә туктап-туктап, утырып-утырып кына йөргән бар. Без монда кайгыр дачаларга кердек әле. Ну, белүемчә, кешеләр монда ел буе яшәп яталар. Җәй көне генә килеп, кышкылыкка китеп алай яшәмиләр. Монда гел тоташ яшәүчеләр бар. Чөнки монда Авитода белдерүләр чыкты. Өй сатам дигән. Всё для круглогодичного проживания, тегесе-бусы, су бар, электр бар, ну газ юк. Газ юк, чөнки бу дача. Ну, болай карап торышка, әйе. Кешеләр монда яши, ташландык җирләр түгел. Су булса, берәр нинди кое ише. Мин шуып чыгарыйм хәзер, чөнки ярыйсы гына кыздыра башлады кояш. Җәмәгать, догам кабул булды ахрысы. догам кабул булды. Суы җылы.

По кайфу. Төп юлдан менә монда урманга кереп карыйк аны хәзер. Берәр инде урын табып, шунда кунаклап, кушап алып, намаз укып, ял итеп булмас микән? Менә шундай кечкенә генә алачык таптым әле мин монда. Чүпле. Мебельле. Аларны куарга кирәге нәрсә икән болар? Бер урындык юк микән? Миңа әзерләп куймаганнар микән монда бер урындык?

Бераз коен җиләге җыйдым әле. Монда тоташ, шыгырым. Җыя башласаң, һичшиксез җыярсың бер чиләк яки бер цистерна. Җиләге бар, коены юк. Шундай асфальтлы урман юлына чыктым мен. Бер төшә, бер менә, бер төшә, бер менә. 12-дә 45, Унсигез чакрым узылган. Нормально, тагын унөч чакрым узасы. Мин уйлаган идем, урманда салкынчарак булыр дип һәм һавасы яхшырак булыр дип, ә монда һава ниндидер теге дымлы һәм сулау катлаулырак. Машина килә. Чистый. Берәү, икәү, өчәү. Камераны куярлык түгел җәмәгать. Трасса. Җәмәгать мин монда юл уңаеннан менә шундый биналар күрдем, әйме? Ишекләре юк, тәрәзәләре ватык. Кереп карамый булдыра алмыйм никтер. Үзенә бик каты җәлеп итә.